السلام علیکم ناظرین کیا حال ہے ٹھیک ہو طبیعت سے ٹھیک ہے میں تھوڑا ہوش جانی پہچانی ہستی خورم شہزاد تے اج دی این محفل دے خصوصی انٹرویو گھندے پے ساں اون شخصیت کنے جڑے بہوں کم عمر اچ اپنی چھوٹی جی عمر اچ بہوں وڈا نام پاتے ساڈے وسیب اچ علاقے اچ ساڈے تقریبا پورے پاکستان ملک اچ سریکی دا جتھا نہ ہے جتھا سریکی کو پہچانیا ویندے جانیا ویندے انہیں ہستیاں نہ ضرور گھدا ویندے تے اوں شخصیت بہوں گھٹ عمر دے وچ اپنا بہوں بلندیاں کوں چھوہے اج کل دا مشہور کتا وی چلدا پئے جیکوں آکھ سکدے آں کہ اینجھے اوکھے حال ݙتے نی ہاں دے پرزے ݙال ݙتے نی ݙیکھیں دنیا ݙیکھیں دنیا آکھسی ہک ݙینہہ قیمتی لوک ہن ڳال ݙتے نی تے سارے نال اڄ خصوصی مہمان ہن مہمان خصوصی سئیں عثمان قاصر گاݙی صاحب السلام علیکم قاصر صاحب کیا حال ہے وعلیکم السلام خیریت ہے ٹھیک ہو طبیعت صحت ٹھیک ہے امن سکون اسی دعا کریندے ہیں تساں دے حال ٹھیک ٹھاک صحت خیر صاحب سارے ناظرین اے جانڑ چاہندن کہ بہوں ہی گھٹ عمر دے وچ تساں بہوں ترقی بلندی کوں چھوئی ہے کیا ایندے وچ ساکوں ݙسݨ چاہسو کہ تھاکوں کوئی دلی شوق ہئی کوئی مشاعرے آلی محفل اچ باندے آوے اٹھدے باندے جیویں ہک بندے دی سوبھا ہوندی ہے کہ بندہ جیویں رلدے جیڑھی محفل نال رلدے اونویں تھی ویندے کوئی ساکوں وجوہات ݙسیسو ایں چیز دی ضرور سائیں شاعری ہک شوق آ میݙا جی جی

لوکیں دی شاعری پڑھ کے ساکوں اے شوق لگے ہک جنون آ کے اساں شاعری کروں شاعری کروں بھئی جیویں انہیں دا ناں ہے بھئی ساڈا وی ناں ہووے اساں وی مقصد ہے جیہو دل اچ ہن او عوام کوں دکھا سکوں ضرور ضرور ہر ہر انسان اچ جذبات ہن شاعر صاحب اے ڈسے سو کہ تہاڈے استاد محترم کون ہن ساڈے استاد محترم سئیں الطاف حسین پرواز کسرانی ماشاءاللہ کسرانی صاحب جی جی ٹھیک ہے انہاں کی اصلاح وغیرہ کرنے رہ گیا ضرور بالکل انہاں اچھا اے ڈسے سو کہ تساں

ساݙے ذہن تے بار ودھے رہندن ساݙے ہاں اچ سئے تکلیفاں ہن دل درد آزار ودھے رہندن ساݙے ہاں اچ سئے تکلیفاں ہن دل درد آزار ودھے رہندن ہاں مونجھا ماندا رہ ویندے ݙکھ کر تکرار ودھے رہندن ہک مونجھا قاصر میں تاں نئیں کئی مونجھے یار ودھے رہندن۔ صحیح گال ہے تے اے دساؤ تھاکوں کیا دل اچ محسوس تھیندے فیل تھیندے جنہاں تساں اے بھئی مشاعرے آلی محفل اچ بیٹھے ہوسو اٹھے ہوسو گھر بار آخر کہیں تنگ کیتا ہوسی بھئی محفل ہے یہ ہے وہ ہے جیویں ماحول ہوندے تھوڑا ماشاءاللہ ولیج دا ماحول ہے گاؤں اچ راہندے ہو دیہات اچ راہندے ہو کہ کہیں ڈسٹرب کیتا بھئی نہ گیا کر یہ ہے وہ ہے۔ نئیں نئیں بالکل کہیں ڈسٹرب نئیں کیتا ہر دوست

ہر مخلص سڄݨ وپاری ہا نہ نیت نیک صفا ٹکرین جئیں پہلے قاصر بر کیتے ساکوں اوہے لوک بھلا ٹکرین واہ واہ واہ قاصر صاحب واہ تے قاصر صاحب اے ݙسو سو کہ مشاعرہ وغیرہ ہن تاں تہاکوں ٹیلی فون وغیرہ وی آندے ہوسن کہ فلاں جاہ تے مشاعرہ اے کریندے ہو یا مقصد ہالی کائنویں دلچسپی کیتے نہ مشاعرے پڑھدے ہیں اچھا جی ہاں بالکل۔ واہ واہ فون آ ونجے کوئی بندہ پروگرام دا آکھے تے ویندے ہیں۔ جے جے ماشاءاللہ ناظرین ہن ساڈے سائیں شاعر عثمان قاصر گاڈی صاحب دی بہوں ای گھٹ عمرہ دے وچ ایں عمرہ دے وچ جیرھی عمر کھیڈن دا ٹائم ہے انہیں ترقی کیتی ہے بہوں زیادہ ترقی کیتی ہے تے اج وی انہیں دا مشاعرہ ہئی تے لیکن ماں انہیں کوں خصوصا منت کیتی ہے کہ یار ناظرین بہوں پسند کریندے پن تو اکوں کہ ناظرین کوں تھوڑا بہوں اپنے بارے ڈساوو تے اج وی اے مشاعرے تے ونجن بہوں جلدی اچن تے مختصر جی حاضری انشاءاللہ ولا کدے انہیں نال ملاقات کریسوں۔